Għandek eh, element ta' esploitazzjoni ta' persuni mill-aspett ta' xogħol, l-ekem sejjaħ labor exploitation. F'dak il-każ għandek ehm, eh, kumpaniji jew individwi li iġibu nies normalment minn pajjiżi barra mill-EU, għaliex barra mill-EU għax hemmhekk il-pagi tagħhom, l-standards of living tagħhom huma ħafna inqas. Jekk inti mill-EU taqla' ċertu paga, li għandek paga diċenti, u mbagħad ħa tiġi hawn Malta, inti ħa tippretendi li taqla' jew dik il-paga jew iktar. Mela, għall-employer, għall-employer li m'għandux intenzjonijiet tajbin, dik il-paga hu jrid jagħmel il-flus minnha, jiġifieri jekk hu ħa jħallsek daqs kemm kont taqla' jew iktar, mhux hemm, m'hemmx qligħ. Mela, iġibu persuni minn pajjiżi barra, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Filippini u bażikament iweduhom kuntratti sbieħ li ħa jaqalgħu X amount għalihom dawk ħafna minnhom jew ma jaħdmux f'pajjiżhom jew jaqalgħu ftit flus. Għandhom il-familji tagħhom, l-idea tagħhom huma li jkunu jistgħu imantnu l-familji tagħhom li jiġu f'pajjiż ieħor mhux bilfors Malta biex jaqalgħu lira ħalli jkunu jistgħu jibgħatuha lura. L-idea hija tajba hija sabiħa. Il-problema li meta dawn jiġu hawn Malta mbagħad ikunu ġew imwiegħda li ħa jagħmlu dak it-tip ta' xogħol pereżempju, li ħa jaqalgħu dik il-paga jew inkella ħa jagħmlu ċertu ammont ta' sigħat. U mbagħad, jew bi skużi jew b'ingann, jiskopru li effettivament jew m'hemmx xogħol għalihom, jew m'għandhomx jew mhux xogħol full-time imma xogħol part-time. U dawn jispiċċaw għandhom ħolma sabiħa li ħa jiġu hawnhekk, ħa jagħmlu naqra flus biex ikunu jistgħu jmantnu l-familja tagħhom u anki huma jgħixu ħajja aħjar. u jispiċċaw fi frustrazzjoni kbira biex inżidu ta' din saltitu inġeri daw f'pajjiżhom probabbilment biex ikunu jistgħu jiġu hawn Malta biex il-recruitment agency fil-pajjiż tagħhom tirrikrut jom titħallas fi għal kull ħaġa. U l-fees tagħhom ikunu pereżempju 4000 euro, 4000 dolar, 5000, 6000 dolar, li forsi għalija u għalik mhijiex xi somma fenomenali, imma li jom hija somma kbira ħafna. Mela daw id-dejnu biex jiġu f'pajjiż ieħor biex ħajjithom timpruvja, il-standard of living tagħhom jimpruvja biex ikollhom paga diċenti biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar huma u l-familji tagħhom. Immaġina, jiġu hawnhekk u jiskopru li bil-Malti eh, tnerħu bihom. Issa, bej dik is-sitwazzjoni mbagħad tipprova l-elementi ta' eh, deceit, ta', ta, ta coercion u l-gwadann fl-ambitu tal-traffikar ta' persuni umani fil-kamp kriminali, sfortunatament mhux daqshekk sempliċi. Kif għad fil-presentation, mill-ewwel każijiet li kellna ta' labor exploitation, għax labor exploitation hija iktar waħda bħalissa li hija ehm, mhux popolari għax mhux kux, imma li niltaqgħu magħha. E, ovvjament il-kriminal, l-organizzazzjoni kriminali jew l-employer li għandu intenzjoni kriminali jitgħallem u jipprova ma jagħmilx l-iżbalji li jagħmlu ta' qablu, ħalli ma jinqabadx mill-pulizija. Għalhekk aħna l-pulizija tendu nagħmlu iktar effort biex we try and be a step ahead of the criminal intent tal-persuna jew l-organizzazzjoni. Biss għax importanti wkoll ma rridux ninsew l-aspett uman tagħha l-biċċa xogħol. Da mhux qed nitkellmu persuna serqet, ninġbruha, insibu l-affarijiet misruqa, ninvestigawha nresquha l-qorti. Mhux qed ngħidlek li f'dak il-każ pereżempju jekk għandha problema ta' droga mhux se ngħinuha, dawn huma vittmi, huma nies vulnerabbli li qed jiġu sfruttati l-imsieken għaddew minn xiex għaddew, allura anke jekk mhix xi ħaġa direttament tal-pulizija aħna, kemm individwalment u kemm through l-victim support unit li għandna aħna, nagħmlu komunikazzjoni ma' entitajiet oħrajn primarjament ma' Sur Alfred Grixti u l-appoġġ biex nippruvaw dawn il-vittmi Ħa jgħinu lilna fl-investigazzjoni imma mbagħad nippruvaw intuhom eżistenza diċenti jekk imorrux lura pajjiżhom, jekk jibqgħux hawnhekk biex isibu eh, xogħol, imma għall-inqas insibulhom pereżempju post diċenti fejn jistgħu jgħixu, fejn mhux qegħdin jiġu medda, sfruttati, eċċetera. U f'dak ir-rigward il-pulizija ovvjament m'għandix dawk ir-riżorsi u laqqas hu strettament xogħolha. Imma aħna mhux se ngħidu isma' dak mhux xogħli mela niġi naqgħu nqum. Ovvjament dawn huma persuni, huma individwi, allura nas nitolbu l-għajnuna ta' entitajiet oħrajn kif għadtlek bħall-appoġġ biex nippruvaw dawn il-vittmi msieken l-esperjenza qarsa li għaddew minnha ntaffuhielhom, mhux se teliminha. U nippruvaw ovvjament nikkonvinċuhom, għax mhux dejjem faċli, li jgħinu l-pulizija kompletament biex inkunu nistgħu jkollna iktar evidenza biex nibnu każ tajjeb u b'saħħtu biex immorru l-qorti kontra l-persuna jew persuni jew il-kumpanija li tkun qed tisfruttahom.